Am, sagat ýokdur. Sagat, sagat, sagatyň ýokmy? Sagatmy? Awa. Sagat bar. Ne sagat? Aýtdy bolama. Sagat diýerler şuňa. Ha, nesip etsin. Sagat, öz sagadym, meň sagadym. Özüňkimi? Awa. Näçe boldy ga? Aýtjak gel. He? Aýtjak gel. O näme ile? Näme ýamanlyk etdim men aga? Oý, sen özüň ýamanlyk etjege meňzäp durdyň da şu wagt. Goýsana aga, näme edip? Men saňa, men saňa şu sagady aýtsam. Sen ondan ýanyma gelip oturak-da, agam, şu jaýda ýaşaýaňyzmaý diýip. Sorarsyň gerek. Sorarsyň a şony. Oý-hoý, soralar näme? Soralýa-da ol adamdan. Ýaşaýaňyzmy diýip. Hawa. Onsoň menem hawa diýsem, bi haýsy katrynda ýaşaýaňyz diýip sorarsyň gerek. Aý, soralar, mümkin, mümkin bu. Soralýa-da ol. Ana, menem saňa ýüz beräge-de, inim hawa, ine, şu katrynda ýaşaýan diýsem, myhmançylyga bararsyň gerek. Oy, çagyrsaň bararys agam, näme bir myhmançylyga barmak. Bir gowy zat-da ol birek-birege barşyp durmak bir. Onsoň sen öýe baraňda, öýde näme görersiň? Aý näme bir öýüňi görerin, bir goşuňy görerin, bir ogluňy görerin. Gyzyň bilen tanyşaryn, bu gün tanyş, erte garyndaş diýer. Ana! Ana! Näme? Ana! Ana! Ana! Näme bolýar agam, näme boldy? Ana! Öz diliň bilen aýtdyň. Näme aýtdym? Öz diliň bilen aýtdyň sen. Näme aýtdym-ow, agam, düşündirsene walla, näme etdim men? Senem bar-a, seň sypatyň ýaňkylar ýaly sagu-çiberjege meňzeýär seň sypatyň. Özem, how, sen bir sagu-çiberer ýaly adama meňzeýäňmi sen? Näme boldy-aý, agam? Sypatyňa sered-ä-how sen, gözüň-ýüzüň oýnap dur-a seň. Bu kelläňde saçyňam-a ýok. Ohow iň bärki seň sagadyň ýoga. Gözüň ýüzüň oýnap dur. Reňkiňe seredow, sypatyňa seret. Reňkiňemä bir halanýan reňkemä däl sen. Boýuň garsak ýala gezip. Bar çaýkanyp durma-da otuň or. Meň öz aladam özüme ýetik. Bar otuň or. Ýöňňeňe ezip durma-da otuň or-how meň kellämi agyrtma-da. Saňa gyz ýok. Eşitýäňmi? Saňa menden gyz ýok. Eý-waý! Ýöne how gyzyň gerek däl agam. Sen düşünýäňmi? Gyz ýok diýýän-ow. Seň gerek diýeňde-de ýok. Gerek däl wah, gyzyň gerek däl onuň. Bular ýaly traktory kimine nä diýsene. Sapatyny görseň şu traktoram kän. Tapdy garyndaşlyk aşak adamsyny. Sagat soran bolan bolup. Tapdyň bu ýerde sagat sorajak adamyňy. Eý sypatyň başyň iýsin. Muňa traktor ynanýarlar a ow traktor bilen nälebi gözi ýokarda öz bolşundan sypatyndan habarsyz abi ow ähli bag bakjany ýumurda ow ýumurdy ýykdy bi gözem ýelek çelek ýokarda meň aýnama sereden bolup gyz bilen tanyşjakmyş özünden bi habar diýsä wah goňşy ýene biri gaharyňy ýetiräýdimi. Wah goňşy görmediňmi how ony göreňokmy ýaňkyny. Men aýnama sereden bolýan. Meň öýüme barjakmyş, gyzym bilen tanyşjakmyş. Özünden habary ýok. Elinde sagady ýok, maňlaýynda saçy ýok. Boýy garsak ýaly, ýene-de ziňk-ziňk edip bar, elek-çelek bu ot bilen işi ýok. Hol meň aýnama seredýär-ow. Dur, goňşy, dur, dur, dur. Ol menden kiçisiniň ýoldaşy. Meň gatymda ýaşaýar. Iki sanyň çagasy bar. Şu Hawa. Biziň gewimiz. Şeýle monşy. Hawa. Hä. Eş. Men aýnama sereden ýaly bolup durda onşy. Eýsem. Bäh. Onşy. Hä. Ýüregiň giňräk tut. Sen was-was bolupsyň. Dogry aýdýaň onşy. Men bir hili was-was bolup durun. Şu töwerekde biri gezse, gaýmalasa, ýokaryk seretse, Şu gyzyma gudaçylyga sawçylyga adam iberäýjek ýaly bolup dur goňşy. Men goňşy dogrudanam was-was bolup duryn. Men bi keselden nädip dynarkam goňşy. Waý, onda nansat zat ýok goňşy. Gyzyň üçin gelýän bolsalar özem gowy ýeri bolsa çykar gyzyň durmuşa. Okajak okuw bolsa baran ýerinde okabersin. Hä? Hawa. Hä.